יארצייט פון די הייליגע ארויספארן אין רוח קודש הקדשים מלאך השם צבקות אהרן קדוש השם איז א טאג זיך צו מתבונן צו זיין אין זיינע תהליכות החיים, אין זיין עבודת הקודש, פארשטייט זיך וויפיל אונז קענען משיג זיין, וויפיל יודעני עד קאי מגעת, דאס האבן מיר נישט קיין השגה, אבער דאס איז אונזער חוב און אונזער פליכט, ווי חזל זאגן אז חייב אדם לומר מסי אגיע מעשיי למעשי אבותי, אין תולדות שטייט אז למעשי אבותי מיינט די מעשה פון אונזערע הייליגע רעבעס, אז זייער האט ברוך זיי זיין געזונט פארציילט אז. איין מאל איז די אויסהאנדלונג שוין געוועזן ביי א אכסניא אין בני ברק איז דאס געוועזן, און די אכסניא איז אריבער לעבן א פענסטער און האט זיך אפגעשטעלט דארט, און האט אזוי אראפגעקוקט און איז אריבער דארט, די רעבעצן איז אריבער פון אונטן האט ער געגעבן א מאך אזא תנועה מיט די הענט, אוי! ווי זעהט וויסקי ווי ס'זעהט אויס אז מ'גייט צו צום פענסטער. מ'שטעלט זיך אוועק ביים פענסטער און אזוי האט ער געקרעכצט אזוי אפאר מאל. און די משמש האט געזעהן אז די רב איז אויס מענטש. איז האט ער געזאגט דאס איז געוועזן די רעבעצן. האט די רב שנעל געזאגט יא ביזט זיכער? געזאגט יא יא. האט ער געגעבן א קרעכץ נאכאמאל אוי געב א קוק ווי ס'זעהט אויס אז מ'גייט צו צום פענסטער. אזוי פארציילט מען אויך אז ביים סדר נאכט אין בעלז איז די מנהג אז די פרויען זיצן ביי די זייט פון די טיש פון די מענער, די זעלבע טיש פון די מענער אין די זייט. איז דער אסלאנער בחור האט געפירט די סדר און האט אפילו איינמאל בטעות נישט געגעבן א בליק אויף די זייט פון די פרויען וואס דאס איז געוועזן זיין רעביצן זיינע טעכטער, גארנישט נאר געקוקט צו די מענער. פארשטייט זיך אז דאס איז א סכ. אסאך א העכערע מדריגה פון אונזערע מדריגות, אונז שטייען מיר נישט בכלל דא אין די מדריגות, ער איז מלכתחילה געבוירן געווארן מיט לעכטיגע אויגן, ווי עס איז באקאנט אז ווען ער איז געבוירן געווארן, זיין זיידע דער מיטלער רב, זכות און געליין איבער קבר ישראל איז אריין צו די יולדות צו אנווינטשן מזל טוב, האט ער געזאגט פארן פאר זיין זון, ס'הייסט פארן פריערדיגע רב פארן טאטן פונעם קינד. ביסט עפעס א מבין אויף זיינע אויגן? געב א קוק, געב א קוק. קוק נאכאמאל, און אזוי האט איבערגעחאלט א פאן וואס א מייבן אויף זיינע אויגן, ער האט לעכטיגע אויגן. איז ער איז געבוירן מיט לעכטיגע אויגן ווי אונז געזען אסאך יארן שפעטער פארשטייט זיך, איז בעצם איז אביסל שווער צו זאגן אזעלכע סארט מעשות און אזעלכע סארט מדריגות מעשי הגיהמאס און מעשי אבותי. אבער צדיקים האבן שוין געטייטשט מסי ע ג מסי מיינט כאטש עפעס א נגיעה, עפעס א עפעס א שייכות, עפעס א א קליינע נגיעה וואס איז שייך צו האבן צו די מעשים. און דאס איז חייב אדם לומר, דאס איז א חיוב צו זאגן כאטש א נגיעה צו האבן מיט די מעשים. מיר גייען אויף זיינע הייליגע וועגן, בפרט אין אזא גרויסע טאג.